וועלקאם צו נאך א גוט געלט עפיסאוד, און למעשה אונז האמיר דא גערעדט וועגן סינטעטיק אפשענס די לעצטע צוויי וואכן, און ס'האלט אין איין אריינקומען נאך קוועשענס איבער דעם, ס'זעהט אויס אז די עולם וויל הערן פון דעם, און כ'זאג ענק די אמת, כ'פלעג באקומען אייביג שאלות אויף אלע שיערים, ווען איך האב גערעדט פון די טאפיק פון אפשענס האב איך באקומען מער מער שאלות, סיי חדשים צוריק און סיי יעצט, איך באקום מער שאלות, און ס'זעהט אויס אז די עולם האט א אינטרעסט אין עס, און איך בין זייער עקסייטעד צו ברענגען די אינפארמעישאן די עדיוקעישאן וואס די עולם וויל האבן איבער די נושא, און אדרבא די האסט שאלות איבער דעם קענסטו שיקן עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. דא איז דא א איד וואס באציט זיך ווייטער אויף די נושא וואס אונז האמיר גערעדט פון סינטעטיק אפשענס, וואס סינטעטיק אפשענס בעיסיקלי מיינט אז איך קען נאכמאכן א סטאק דורך קויפן א קאל און פארקויפן א פוט, וואס כ'גיי נישט נאכאמאל איבערגיין די גאנצע עקספלענעישאן וויאזוי ס'ארבעט, אבער בעיסיקלי ווען דו קויפסט א סטאק האסטו אנלימיטעד געין און אנלימיטעד לאס, אנלימיטעד לאס מיינט ביז די סטאק זאל גיין צו זירא, און ווען דו ווען דו קויפסט א קאל און דו פארקויפסט א פוט האסטו אויך אנלימיטעד געין און אנלימיטעד לאס. יעצט איך האב געגעבן די משל, די ערשטע מאל וואס איך האב אינטערדוסט די איידיע פון סינטעטיקס האב איך געגעבן די משל פון. טויזנט דאלער פרימיום, דאס מיינט איך קויף א קאל אפשען פון טויזנט דאלער פאר טויזנט דאלער און איך פארקויף א פוט אפשען וואס איך באקום דארטן די טויזנט דאלער, און איך האב אויך געגעבן מיין איך א משל פון זעכציג טעג ביז עקספיירעישאן, איך קויף אזא מין אפשען וואס עקספייערט אין זעכציג טעג ארום, סאו איך זאג די הקדמה כדי דו זאלסט פארשטיין די שאלה וואס דער איד פרעגט און באמת באמת גוט געפרעגט און די שאלות וואס מען פרעגט אויף די נושא שלעפט ארויס פון מיך נאך אינפארמעישן כדי די עולם זאל זיין קלאר. כ'ווייס נישט צו ס'וועט נאך זיין נאך א וואך וואס כ'וועל רעדן פון דעם, עמער זען, אבער ווען איך באקום אזעלכע שאלות זעה איך אז כ'האב געמיסט זאכן, וואס איך וואלט אויך געדארפט רעדן פון עס קלארער כדי ס'זאל ווערן קלאר, סאו מאך עס פאר א סיריעס אז דו ווילסט, קעי? איך געדענק איך פלעג מיך אייביג טענה'ן מיט פנחס גלויבער ווען ווען איך פלעג רעדן מיט פנחס צוזאמען פלעגט פנחס זאגן אז ער האט א א מהלך ער האט נישט ליב צו רילעיטן איין עפיסאוד צו די אנדערע ער וויל א מענטש זאל קענען אריינקאלן הערן א עפיסאוד און ער הערט עס ער האט זיך אויסגעלערנט וואס א נקודה. אראפגעלייגט די טעלעפאן, אויסגעלאשן די די די פאדקעסט, געגאנגען ווייטער, ער האט זיך עפעס אויסגעלערנט. איך האב אייביג גע'טענה'ט פאר אים אז דו ביסט גערעכט, אין טעארי דו זאגסט זייער א גוטע זאך, אבער אסאך מאל רעדט מען פון קאמפליקעיטעד סאבדזשעקטס וואס דו קענסט נישט אין איין שמועס פון פֿופֿצן מינוט מסביר זיין די גאנצע זאך, דו מוזט יא האבן א פאלא אפ. ער האט אגריעט מיט מיך אז אסאך מאל מוז מען עס טון, אבער ער האט מיך אייביג אינקארעדזשט טו עס ווי ווייניגער. אקעי איך טריי צו גיין אויף דעם, כ'האב עס אנגענומען פון אים, כ'טריי צו גיין מיט דעם, אבער איך וויל ענק זאגן קלאר, איך טו א דיססערוויס פאר ענק אויב איך רעד פון סינטעטיקס אין איין שמועס און איך אדרעס נישט קוועשאנס אויף עס ווייל דאס איז באמת א זאך וואס אויב דו באקומסט נישט די ענטפער פאר די אלע קוועשאנס, וואס ביי די וועי ווען איינער פרעגט א קוועשאן אויף דעם איז דא זייער א שטארקע טשענס אז ס'איז דא נאך טויזענט מענטשן וואס האבן די זעלבע קוועשאן, נאר איינער האט זיך גענומען די מי און אריינגעשיקט. ס'איז שטעל דיך פאר איינער הערט עס וואקענדיג אין גאס, פארענדיג אין קאר, און ער גייט פרעגן, ער גייט אריינשיקן, אדער ער שעמט זיך, אה, מ מ, סתם גייט מען נישט אדרעסן מיין קוועשן, וואטעווער. סאו די מציאות הדברים איז, איך האב עס שוין אסאך מאל געזען, אז איך האב א קוועשן וואס איינער שיקט אריין, פלוצלינג זע איך אז אסאך אירע שיקן נאך דעם פידבעק, יא יא, איך האב אויך געהאט די קוועשן, וכו' וכו'. עניוועי, סאו, כ'האב נאר מאריך געווען לאנג מיט די הקדמה, איך וויל עס אדרעסן ווייל ס'איז זייער זייער וויכטיגע זאכן צו קענען, זאלסט עס גוט קענען אויב דו פלאנסט אמאל צו טון סינטעטיק סטאקס מיט אפשענס און זאלסט עס קיינמאל נישט טאטשן אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט ווייל דו קענסט דערלייגן זייער אסאך געלט אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט און די זעלבע זאך איז אויך מיט סטאקס ביי די וועי ווען דו ווייסט נישט וואס דו טוסט קענסטו טון סטופיד זאכן באט מיט אפשענס איז עס נאך מער גייסט wow מ'קען עס טון מיט ווייניגער געלט איך גיי עס טון און פון די שאלה וואס דו וועסט דא זען און די ענפער וואס איך וועל געבן אויף דעם עסטו פארשטיין מער פון וואס איך רעד. גענוג געווען מיט די הקדמה, לעטס דזשאמפ אין. דער איד שרייבט אזוי, כ'האב יעצט געהערט די לעצטע שמועס אויף קאמא וואסער וועגן קיפ סינטעטיק סטאקס דורכ'ן קויפן א קאל אפשן און פארקויפן א פוט פאר די זעלבע סטרייק פרייז. כ'האב געטראפן דיין דיסקאשען זייער זייער אינטערעסאנט, איך האב א פאר שאלות וואס איך האף אז דו קענסט מיך קלאר מאכן. אקעי, איך גיי נעמען די שאלות און צוברעכן יעדע שאלה פאר זיך און איך טרייען צו ענטפערן. דער איד זאגט אזוי, אין דיין משל האסטו געזאגט אז איך צאל טויזנט דאלער פאר די קאל אפשען, און די סטרייק פרייז איז הונדערט דאלער, און נאכדעם פארקויף איך א פוט מיט די זעלבע סטרייק פרייז, אויך פאר טויזנט דאלער, ממילא קומט אויס האסטו מציע געווען אז די אפראוטש דארפסטו האבן ווייניגער אינוועסטמענט אפפראנט און די האסט די זעלבע ריסק און די זעלבע פאטענשעל ריטערן אזוי ווי די קויפסט א סטאק. אבער ס'קוקט מיך אויס אז דיין עקזעמפל, דיין משל, עסיומד אז די פרימיום פאר די קאל און פאר די פוט אפשן זענען די זעלבע, וויטש איזנט אלוועיס די קעיס אין ריאליטי. ס'איז נישט אייביג די זעלבע די קעיס. איז דאס א קאמאן סענעריאו אדער קען זיין אז די פרימיום קען זיין א גרויסע חילוק? דאס איז שאלה נאמבער וואן. מינינג, וואס איך צאל פאר די קאל און וואס איך באצאל פאר די. פארט און וואס איך באקום פאר די פארט דאס איז אייביג די זעלבע? זייער זייער א גוטע שאלה. די ענטפער פאר דעם איז אפאר נקודות דא, קודם איינס, אין ריאליטי איז עס בערך די זעלבע, אויב דו גייסט אויף די זעלבע סטרייק פרייז, מינינג אז דו פארקויפסט א קאל און דו קויפסט א פארט און דו פארקויפסט א פוט איז עס בערך די זעלבע. יעצט וואס דו קענסט טון איז, אויב דו ווילסט דיך פראטעקטן אז ס'זאל באמת זיין די זעלבע, אז דו קענסט פשוט גיין און מאכן די ארדער צוזאמען. ס'איז דא זייער אסאך סאפטוועיר, איך נוץ טינקערסווים פון שוואפ, ס'איז אמאל געווען טי די אמעריטרעיד היינט איז עס שוואפ, ס'איז אבער דא נאך סאפטוועיר וואס דו קענסט טון, און רוב סאפטוועירס וועלן דיך לאזן מאכן א ארדער צוזאמען. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, לאמיר צוריק קומען צו דיין משל פון פֿינף הונדערט דאלער וואס דו זאגסט אז דאס איז געווען מיין משל, פיין, סאו לאמיר צוריק קומען צו מיין משל פון פֿינף הונדערט דאלער, און לאמיר זאגן אז ס'קאסט דיך טויזנט דאלער די קאל אפשען, און דו באקומסט טויזנט דאלער פאר די פוט אפשען. דו קענסט מאכן איין ארדער, וואס די ארדער איז קויפן א קאל און פארקויפן א פוט, און די לימיט פרייז, אקעי, לימיט פרייז מיינט דו שרייבסט אריין וואס דו ביסט גרייט צו באצאלן אדער וויפיל דו ווילסט באקומען א קרעדיט, זאלסטו לייגן זיראו, ווייל ס'וואשט זיך אפ איינע די אנדערע. די קאל אפשען פון פֿינף הונדערט דאלער קאסט טויזענט דאלער, די פוט אפשען פון פֿינף הונדערט דאלער באקומסטו טויזענט דאלער, דארף זיין די ארדער זיראו, סאו כדי דיך צו פראטעקטן אז די זאלסט טאקע זיין ביי זיראו, לייג אריין א לימיט ארדער פון זיראו, אזוי וועט מען דיך, וועט דיך די מארקעט מעיקער נישט קענען געבן א טשארדזש מער פאר די קאל און אראפנעמען פון דיין פרימיום פאר די פוט, וואס דעמאלטס וועט אויסקומען אז די ביסט נישט הונדערט פראצענט די זעלבע. סאו דאס איז סוגדזשעסטעד צו טון. עס קען זיין אסאך מאל איז דא א דיפרענס איבערהויפט וואו ס'איז דא שטארקע ספרעדס, ביד ענד עסק ספרעדס, וואס מ'האט שוין געהאט א אנדערע שמועס פון דעם, באט אין דזשענערל איז דא, לייג אריין זיראו דעמאלטס ווייסטו אז דו ביסט אקעי און דו וועסט נישט איבערצאלן און דו וועסט נישט באקומען ווייניגער. דאס איז געווען שאלה נומבער איינס. שאלה נומבער צוויי איך בין קאנסערנד וועגן די קעפיטל וואס איך דארף האבן צו סופארטן די פוט אפשן אויב ס'וועט ווערט עקסערסייזד, אקעי? טראכט אריין נאכאמאל, אקעי? דא לייג איך שוין צו. די איד שרייבט, לאמיר קודם נישט ליינען זיין גאנצע שאלה, ער שרייבט אזוי, איך בין קאנסערנד וועגן די קעפיטל וואס איך דארף האבן פאר די פוט אפשן אויב ס'ווערט עקסערסייזד, ס'זעהט אויס אז איך גיי דארפן האלטן די גאנצע אמאונט אין מיי אקאונט צו קאווערן פאטענשל לאסעס, וויטש מיענס איך האב עכט נישט רעדוסט מיין אינוועסטמענט קאמפעירד צו קויפן א סטאק דירעקטלי, סאו וואס איז די עדווענטעדזש פון דאס טוהן? זאל איך מסביר זיין די שאלה, די שאלה איז אזוי. וואס איז די ריסק וואס איז דא אויף די שארט פוט אז די סטאק קען אראפגיין ביז זיראו, וואס מיינט דעמאלטס אז איך גיי דארפן קויפן די סטאק פאר די סטרייק פרייז וואס פון די פאל איז עס פֿינף הונדערט דאלער, יעדע אפשענס קאנטראקט מיינט הונדערט שעירס, איז עס פֿופֿציק טויזענט דאלער ריסק וואס איך האב ווייל אויב די סטאק גייט צו זיראו מוז איך קויפן די סטאק פאר פאר פינף הונדערט דאלער, ממילא וואס האב איך אויפגעטון? אויב דארף איך שוין האבן פופציג טויזנט דאלער אוועקגעלייגט צו קאווערן מיין לאס, דעמאלטס קען איך דאך שוין פונקט אזוי גיין צו סטאקס, לייג איך מיין גאנצע פופציג טויזנט דאלער אין סטאקס, און א גוטן טאג און איך האב דארטן די ריסק? דאס איז די שאלה וואס דער איד פרעגט, יעצט איך וויל ענק זאגן א הקדמה פאר איך ענטפער, איך ווייס ווער דער שואל איז, איך קען אים. איך האב שוין גערעדט צו אים עטליכע מאל, ער איז איינער פון די סטודענטס פון פון געוויסע פראגרעמס וואס אונז האמיר געהאט, סאו ער איז אביסל מער קאנסערוועטיוו און ער פארשטייט וואס ער טוט, און איך האב הנאה פון די פרעג וועג וויאזוי דו פרעגסט עס, ווייל ער פארשטייט וואס ס'מיינט ריסק מענעדזשמענט, ער דארף זייער שטארק פארשטיין וואס מיין ריסק איז, און פארוואס ס'לוינט זיך מיר צו טון, און פארוואס איך רעדוס ריסק. אקעי? סאו איך האב הנאה צו זעהן אין די קוועסטשען זעה איך וויאזוי די מענטש טראכט פון מאני מענעדזשמענט, ער טראכט פאר ער טוט, נישט אה מ'קען מיט ווייניגער געלט, אקעי? סאו איך מאך די הקדמה זאלסט פארשטיין אז ס'איז זייער שיין צו זעהן אז ער אז ער פרעגט עס אויף די וועג, אקעי? קלאפ דיך אין די פלייצע. נעקסט, לאמיך ענטפערן. ווען איך האב גערעדט פון סינטעטיק סטאקס און ווען איך רעד בכלל דא, רוב מאל ווען איך רעד אויף קול מבשר, קום איך דיר נישט זאגן וואס צו טון. ווען איך האב דיך ארויפגעברענגט סינטעטיק סטאקס האב איך דיך עס נישט ארויפגעברענגט כדי דיך צו זאגן, נעקסטע מאל וואס דו ווילסט קויפן סטאקס קויף קודם אין סינטעטיקס. אדער איך האב דיר נישט געזאגט, פאר סטאקס דארפסטו פופציג טויזנט דאלער און דא דארפסטו ווייניגער געלט סאו נעם די ווייניגער געלט און קויף סטאקס. ניין דאס האב איך נישט געזאגט. איך ברענג דיך נאר אינפארמעישן. די אינפארמעישן וואס כ'האב דיר געברענגט איז, ס'איז דא א וועג פון קויפן סטאקס אן דעם וואס דו זאלסט האבן די גאנצע פופציג טויזנט דאלער, דאס איז וואס כ'האב געוואלט זאלסט פארשטיין, צו דו זאלסט עס טון צו דו זאלסט עס נישט טון, דארפסטו גוט איבערקוקן דיין ריסק מענעדזשמענט, און איך וואלט קיינמאל נישט געזאגט פאר א מענטש זאל עס טון אויב ער פארשטייט נישט וואס ער איז וואס ער טוט. יעצט ס'איז דא אזא זאך, ס'איז דא אזא זאך פון מענטשן וואס פארשטייען עס גוט, און דו פאנגסט אן, און ביי די וועי, אונזערע שמועסן פון סטאקס, פון אפשענס, איז בבחינת תן לחכם ויחכם עוד, שטעל דיך נישט אפ דא, גיי ווייטער, זוך ווייטער, לערן ווייטער, קום, פרעג, און, און, און, און, און זיי א סטודענט פון דעם, איך בין באמת א סטודענט פון די אפשענס מארקעט, איך לערן מיך יעדן טאג נייע זאכן, נייע איידיעס, נייע כאפ, א נייע כאפ ווי אזוי מען קען טון זאכן, סאו איך געב דיך, איך וויל דיך סטימולעטן דיין קאפ, דיין ברעין, אז זאלסט טראכטן פון עס, אז דו זאלסט אליין אויפקומען מיט איידיעס, איינמאל דו קענסט עס שוין גוט, דו ווייסט ווי אזוי צו מענעדזשן דיין ריסק, דו ווייסט וויאזוי צו לייגן א סטאפ לאס? דו ווייסט וויאזוי אויב ס'גייט ביז דארט גיי איך ארויסגיין מיט א קליינע לאס און איך גיי נישט לאזן ס'זאל ווערן א אנלימיטעד לאס? סאו למשל ווען דו האסט סטאקס, האסט פופציג טויזנט דאלער און ווילסט קויפן סטאקס גייסטו עס לאזן גיין ביז זירא? גייסטו אויך נישט. דו גייסט האפענטליך עפעס טון, גייסט נעמען א סטאפ לאס, אקעי אפשר איך האב פארלוירן טויזנט דאלער, איך האב פארלוירן פינף טויזנט דאלער, אקעי איך גיי ארויסגיין. די זעלבע זאך קענסטו עס דא אויך טון, דו קענסט נעמען א ריסק מענעדזשמענט אפראוטש, מיין פוינט ווען איך האב עס אבער אויסגעלערנט איז נישט געווען מיט די חשבון אז איך זאג דיר דו זאלסט עס טון ווייל דו גייסט אנדערש מענעדזשן דיין ריסק, איך זאג דו זאלסט עס טון ווען דו ווייסט וויאזוי דאס צו טון, דו ווייסט וויאזוי צו מצליח זיין מיט עס, האסט עס געטרייט און דו ווייסט וואס צו טון און דו ווייסט וויאזוי צו מענעדזשן די אויב ס'גייט קעגן דיר, דעמאלטס קענסטו קוקן אויף דעם. יעצט מבחינתך זאגסטו אז כדי דו זאלסט פילן גוט דארפסטו האבן פאר דעם די גאנצע פופציג טויזנט דאלער, דעמאלטס איז עס טאקע נישט געמאכט פאר דיר, דעמאלטס זאלסטו עס נישט טון, און טאקע קען זיין דאס נאך א סיבה פארוואס דו זאלסט טאקע קויפן סטאקס און נישט דאס, אבער אויב דו ווילסט עס טון אויף א וועג, דאן קויפן סטאקס אויף א וועג פון. מענעדזשן די ריסק איז דאס נאך א וועג וויאזוי דו קענסט עס טון, און ס'קען זיין אויב דו ביסט אפראווד פאר די גוטע לעוועל דעמאלטס וועט דיך די בראוקערידזש קאמפאני לאזן עס טון מיט ווייניגער געלט. אקעי נעקסט. נעקסטע שאלה איז אזוי, אויב די סטאק פרייז גייט אראפ ביי די ענד פון זעכציק טעג, אויב דו האסט ווען די סטאק אליין דעמאלטס מיינט עס אז דו האסט די שעירס און דו קענסט ווארטן ביז די פרייז קומט צוריק ארויף, אבער אויב ס'איז מיט אפשענס האסטו פארלוירן אלעס וואס דו האסט אריינגעלייגט און און דו קענסט נישט ווארטן, סאו איך קען נישט פלעין ווארטן מיט מיין פאזישן און און און דעטס איט, ממילא ס'פילט סאך מער ריסקי ווי ווען דו ביסט אין פלעינע פשוטע סטאקס. סאו נאכאמאל, ווען דו האסט סטאקס קענסטו זיצן און ווארטן די סטאק זאל ארויפקומען, ווען דו ביסט אין א סינטעטיק סטאק, א קאל וואס דו ביסט לאנג און א פוט וואס דו ביסט שארט, האסט געקויפט א קאל און פארקויפט א פוט, דעמאלטס קענסטו נישט ווארטן, דו האסט פארלוירן דיין גאנצע פאזישן. סאו, און ער באציט זיך אויף וואס איך האב געזאגט זעכציג טעג, איז דא צוויי תשובות בדבר, קודם אז ס'מוז נישט זיין זעכציג טעג ס'קען זיין לענגער אויך, כ'האב געגעבן א משל פון זעכציג טעג, והשנית, ס'איז נישט אמת וואס דו זאגסט, ווייל אויב די סטאק קענסטו ווארטן ביז ס'קומט ארויף, ווען דו האסט געמאכט א סינטעטיק און ס'איז געגאנגען אראפ זייער שטארק, דערזעהסטו דיך יעצט אויך מיט הונדערט שעירס וואס דו ביסט געווארן אסיינט, אקעי, ווייל דער שארט פוט ביי עקספיירעישן האט דיך ארויפגעפאקט הונדערט שעירס פאר פינף הונדערט דאלער וואס דו שטייסט יעצט און דו ווארטסט אז דו זאלסט ווערן אז דו זאלסט ווערן אז ס'זאל צוריק ארויפגיין און אויב ביסט נישט געווארן אסיינד לאמיר זאגן האלטסט נאך פאר עקספיירעישן קענסטו עס ראלן צו א צווייטע דו קענסט צומאכן דיין פוט פאזישן וואס עקספייערט אין זעכציק טעג און עפענען איינס וואס עקספייערט זעכציג טעג שפעטער, אקעי, סאו דו קענסט צוריק אריינגיין אין די זעלבע פאזישן ביז ס'קומט צוריק ארויף, קענסט עס האלטן אין איין מאכן, איבערהויפט אז דו פארשטייסט אז ס'קאסט דיך נישט עקסטער געלט דאס צו מאכן, סאו דו קענסט די זעלבע קאר קויפן נאכאמאל, און די זעלבע, אונז האבן גערעדט פינף הונדערט דאלער, קענסט קויפן נאך א פינף הונדערט דאלערדיגע קאר, פארקויפן נאך א פינף הונדערט דאלערדיגע פוט, און ראול עס ווייטער די גאנצע צייט, פונקט ווי דו וואלסט ווען געטון ווען די סטאק וואלט ווען ווען די וואלסט ווען געאונט די סטאק. און די לעצטע שאלה וואס אונז גיימער רעדן איז, אז גיווען דעט פרעדיקטינג סטאק פערפארמענס אווער סאטש א שארט פיריעד איז ריעלי אימפאסיבל, קענסט נישט פרעדיקטן ווי די סטאק גייט גיין אין אזא קליינע צייט, קוקט אויס די ריסק סאך מער ווי די בענעפיט. כ'וויל הערן וואס דו האלטסט, און אויב דו קענסט מער עקספלעינען, פאדער עקספלעינט. ס'נישט מער ריסק, אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט, און דו גייסט דיך איינרעדן, וואו, איך קען טון מיט פינף טויזנט דאלער וואס איך האב אמאל געדארפט טון מיט פופציג טויזנט דאלער, און דו מאכסט דיך צו די אויגן, דו גייסט אנהייבן צו טאנצן און שפרינגען, דעמאלטס האסטו טאקע מער ריסק. אבער אויב נישט, דו ווייסט וואס דו טוסט, דו לערנסט דיך עס גוט אויס, און איך קען ענק איין זאך זאגן, די פרייוועט סטודענטס מיט וואס איך דיעל, די פרייוועט סטודענטס וואס זיי נעמען גוטע טרעינינג און זיי האבן א גוטע יסוד און זיי ווייסן גוט וואס זיי טוען, פאר די מענטשן איז עס נישט קיין גרעסערע ריסק. עניוועי, האסט עני קוועשאנס איבער די נושא, אנדערע נושאים איבער גוט געלט, שיק א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. Good Geld, the wisdom for your wealth.